Y rheswm tu nôl i'r digwyddiad yma yw i trio hysbysebu y ffaith bod yna gyfleoedd ar gael yn y Gymraeg yy yn y byd yym swyddi mewn amryw o dithro'n- yy o wahanol meysydd. Yym ac efallai dyw'r myfyrwyr sy 'da ni ddim yn ymwybodol o'r cyfleoedd yna sy ar gael iddyn nhw i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn y gweithle. Mae mae hefyd yn bwysig, fi'n credu, achos bod e'n rhoi cyfleoedd i bobl i ddysgu am fanteision y Gymraeg. Uh, I ni fel cwmni yn enghraifft dda o gwmni sydd yn uh, cyflogi pobl sydd dim ond yn gallu siarad Cymraeg a Saesneg, achos mae'n hanfodol i'n gwaith ni. Uh, fi'n credu bod e'n dangos bod drosau i gael, bod nhw'n cael cerdded trwyddo os ystod nhw'n sgiliau Cymraeg a Saesneg. Um, I think mae'n bwysig bod pobl yn uh, cael wybodaeth. Mae'n hawdd iawn um, i feio pobl am uh, penderfyniadau maen nhw'n gwneud, ond os maen nhw'n cael wybodaeth o flaen llaw, um, mae'n amhweru pobl i wneud penderfyniadau cywir. Fi wedi gwneud doi gweithdy heddiw. Fi wedi gwneud un peth cyntaf bore yma am datblygu CV a sut i wneud CV cywir. A'r ail un fi es i yno oedd gweithdy ynglyn â sut i gynnal cyfweliad mewn ffordd hyderus a bod mwy parod i ateb unrhyw gwestiynau yn y ffordd cywir. Fi wedi ffeindio'r ddoen yn rili really ddefnyddiol achos Dim ond yn y flwyddyn gyntaf i fi ond fi wedi ffindo bod datblygu sgiliau CV yn hynod o bwysig fel rhan y cyfweliadau, o'n i wedi gwneud ffi gyfweliadau gyda'n gilydd a stwff so oedd hwnna wedi mewn ffordd rhoi chi o dan bwysau i wneud e fel byddech chi yn y dyfodol so mae wedi creu sefyllfa rili realistig a pethau fel 'na. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae 'na gymaint o swyddi angen pobl sydd yn siarad Cymraeg ac yn rhoi cyfweliadau trwy gyfrwng y Gymraeg so oedd y myfyrwyr yn teimlo Bod yn bwysig cael ymarfer yym yn yr iaith maen nhw wedi dewis yy gwneud cais am swydd ynddi. Yym dwi'n ymgynghori gyrfaoedd gyda Gyrfa Cymru a rwy'n gwneud yy gweithdy bore yma gy- yy gyda myfyrwyr yn y Prifysgol s- i datblygu CV yy dwyieithog. O grêt ti Gary, do gobeithio prof- yy oedd e'n sesiwn da iawn jyst yy sh- shwt i paratoi CV a bod ni'n trafod fatha anffurfiol beth yw'r Digonedd neu shwt i strwythuro CV a gyda lot o deunyddiau hefyd a fi'n credu bod sgiliau dwyieithrwydd yn bwysig iawn fel gyrfaoedd Cymru wedi dweud heddi bod yn bwysig. Mae'n rhaid nodi fe yn y CV ac o'n bosib fyd wneud uh, cyfeithiad o'r CV so mae dau fersiwn o'r CV so mae'n dangos i'r cyflogwyr bod sgiliau Cymraeg gyda chi fyd a, fi, a mae cyflogwyr yn chwilio am sgiliau Cymraeg hefyd so mae'n bwysig iawn ystyried hynny. bwysig bod myfyrwyr a pobl lle yn y dyfodol bydd yn edrych am gwaith uh, yn deall pwysigrwydd o um, fod yn Gymraeg a weithio'n dweithog hefyd, yn wedi gyda'r sefyllfa'r economi. Enw i Rhian Jones, fi'n gweithio i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel Swyddog Datblygu'r Celfyddyd Derbyniaethe a fyddai'n cynnal gweithdy yma heddi yn sôn am fy mhrofiadau i e, fel cyn fyfyrwraig e, Abertawe ond hefyd fy ngyrfa i e, trwy'r Gymraeg e, yng Nghymru a thu hwnt. Fi yn credu yn holl bwysig y math hyn o ddigwyddiad. Dyw ddim wastad yn amlwg falle i fyfyrwyr beth yw bydd e, astudio'r Gymraeg felly fi'n gobeithio bod heddi yn dangos bod e, astudio drwy gyfrwng Gymraeg yn rhoi sgiliau ychwanegol. Dwi e ddim jyst yn byty bobl yn gallu siarad y Gymraeg. Mae astudio drwy'r Gymraeg yn credu yn dangos i gyflogwyr bod yna sgiliau ychwanegol yn yr iaith. Felly unrhyw gyfle gallwn ni gymryd i ddangos y bydd ac i ddangos y straeon um, profiadau, gwir brofiadau bod bobl wedi gael, felly mae rhaid i ni gymryd y cyfleoedd hynny. E, fi newydd fod i weithlu'r BBC um, sy'n esbonio'r ymrediad o yrfaoedd sy'n ar gael gyda nhw a'r broses recriwtio hefyd a oedd hwnna'n ddefnyddiol jyst bod rhyw fath o syniad y ti o shwt i fynd mewn i'r BBC um, ond nhw'n esbonio bod yna gyfleodd profiad gwaith ar gael a prentisiaethau a bob math o bethau yn gallu chi wneud o fewn y BBC felly oedd hwnna'n ddefnyddiol iawn a yn, yn agor drysau i ryw yrfa ni heb ystyried cyn Dyma'r tro cynta i ni wneud digwyddiad fel hyn, yy felly 'dyn ni'n 'dyn ni'n gweld lle ma'r yy yy lle ma'r diddordeb gan y fyf- y fyfyrwyr a pa fath o darpariaeth gellwn ni ca'l. Ond ma'r adborth wi 'di ca'l o'r myfyrwyr sy wedi cymryd lle yy cymryd ran yn y gweithdai, a myfyrwyr gradd a hefyd ôl-radd heddi sy 'di ca'l diddordeb yn hynny, wedi bod yn yn wych a yym ni'n gobeithiol iawn yn y dyfodol cewn ni rhedeg rhywbeth tebyg yym i ddangos faint o swyddi sy ar gael, a gobeithio yy gen i gwahodd rhai o myfyrwyr nôl i ddangos yn y dyfodol shwt mae yy digwyddiadau fel hyn wedi helpu nhw i gael yr hyder i mynd am y swyddi yma ac i ddefnyddio eu gwaith y tu allan i fywyd academaidd. Ni wedi cael lot fawr, fawr o ddiddordeb heddi um, a dyna ni'n ôl tro dyn nesaf eto. Mae wedi bod yn yn ddydd arbennig o dda a dwi'n meddwl, um, wel, sy'n syniad um, ehangu falle i gael mwy o fyfyrwyr o brifysgolion eraill um, sy eisiau gwneud y gweithgaredd yma trwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n gobeithio bydd modd adeiladu'r math hyn o ddigwyddiad, fi'n credu bod e'n fodel da, a fi'n credu um, gymaint ag yw e'n ddefnyddiol i'r myfyrwyr, mae fe hefyd wedi bod yn gyfle da i'r cyflogwyr um, ac ati ddod at ei gilydd i rannu profiadau. A fi'n gwybod yn sicr fi wedi cael bydd o siarad gyda bobl uh, cydweithwyr yn y BBC ac ati, a jyst i siarad am beth 'y ni'n cynnig fel coleg ond hefyd shwt 'y ni'n gallu gweithio gyda'r diwydiant i sicrhau bod bobl ifanc yn gweld budd uh, astudio trwy gyfrwng Gymraeg. Uh, fi credu bod y gynadledd cyflogadwyedd mawr i fod yn gret. Byddwn ni'n argymell lle i bawb i ddod blwyddyn nesaf. Um, yeah, lot o tips da a hey, syniad da.